Per eżempju l-każ ta' ta' ta' mara li nstabet ehm, mejta fis-sodda tagħha raħal ġdid. Ir-raġel tagħha qal li ħareġ fis-sitta ta' filgħodu u saba ħalliha ħajja u xinġi fil-ħamsa ta' filgħaxija saba mejta. Daqqiet ta' sikkina ġol ġo ġo ġo ġo sidira. Hemmhekk dħalt jien. L-ewwel ħaġa li għamilt, ma jidħol ħadd fil-kamra, I take l-ewwel it-temperature, l-ambient temperature tal-kamra, innifisha. Imbagħad wara, nieħu l-diversi ambient temperatures, jiġifieri mhux over a period biex nara r-rate of cooling tal-kamra. Imbagħad nieħu wkoll Temperature readings, nagħmel termometru in the anus u nieħu readings kull kwarta kull nofs siegħa biex nara the rate of cooling. Minn dik il-rate of cooling inkun nista' nagħmel imbagħad an examination, hemm tables biex tkun taf kemm kien ilha kemm kienet ilha li mietet. U f'dan il-każ partikolari sibt li kienet ilha mejta minn about from about 10 to 10 to 11 PM of the day before. Previous day.
Li allura ir-raġel kien preżenti fil-post. Ma setax. U tlajt fil-ġuri, niftakar kien hemm l-avukat difensur baqa' jinsisti, jinsisti, jinsisti, le stajt għamilt żball, kemm inti ċert li li l-cut-off period kien pereżempju jien għedt mill-għaxra ta' filgħaxija sal-erbgħa ta' filgħodu maximum u tajt il-gap iżjed kien closer to 10 PM milli 10 AM, milli 4 PM, 4 AM. U l-avukat difensur jrid dak il-one hour jew two hours. Mm-hmm. Għax jekk kien nagħtih nċedilu dak it-two hours, mm-hmm. jipplejsa l-raġel tagħha out of the field. Mm-hmm. U ma sajx nagħtielu, mek kien dom tliet ġimgħat nixed f'dak il-każ. U jġib il-tabelli u jina nagħtih the more recent ones. U Kien hemm, kienet, dik kienet iebsa ħafna. Naħseb wieħed mill-iżjed każijiet iebsin, anke għall-avukat, baqa' jinsisti li, li stajt għamilt żball u stajt hekk. I couldn't, ma stajtx inċedi, avolja in my heart nippreferi li, li, li joħroġ liberat, imma. F'dak il-każ il-kadavru kellu jibqa' hemmhekk. Il-kadavru għażamejtu hemmhekk. Sewwa. Sakemm għamilna dawn ir-readings kollha. Sakemm ħriġt u mbagħad iċċekkjajt mal-Meteorological Office biex nara it-temperature, il-conditions tat-temperature tal-ġurnata kif kienet, jiġifieri dħalt f'dawn id-dettalji kollha. Direjt of kemm kienet, kemm kellha ħwejjeġ fuqha biex tara kemm kemm kien rate of cooling, again, kif taffettwa. Hemm dawn l.
X'inhuma l-affarijiet li jiġru fil-ġisem ladarba xi ħadd jiġi maqtul? Ladarba jiġi maqtul il-ġisem, L-ewwel nett, id-demm ma jibqax jiċċirkola. Sewwa. Sewwa. Anke wara li jekk ikollu ferita, ġifieri, jekk sakemm sakemm il-ferita qiegħda fuq sidru pereżempju wiċċu l fuq, mhm. ma joħroġx id-demm iżjed la darba nqatel jew inqatlet. Għax il-qalb ma diċ qed tippompja. Għax il-qalb ma diċ tippompja.
Mm. Imbagħad għandek il-body temperature which is approximately 70 aw approximately 90 kemm qiegħda 37 degrees centigrade. U bil-mod il-mod il-ġisem jibda jiksaħ. Until it reaches per eżempju 31, 32 degrees. Hemmhekk tieħu rate of cooling. u tiddetermina approximately kemm ilha mejta. Apart from that, id-demm. U mhux jiksaħ, ġifieri biex imur minn 37 dik hija rate of cooling, ġifieri biex imur minn 37 għal 31. Għal 31.
Sewwa. U inti tiddetermina kemm ilu li dan il-persuna nqatel jew inqatlet, skont fej qiegħda f'dik ir-rate. Dik in-niżla li qiegħda. Eżatt, eżatt. Temna. Issa, plus hekk għandek fatturi oħrajn. Meta għandek ġisem qed miet, mhm. id-dem bil-mod il-mod wara jitawers jibda jikkoagula. Jaqat. Mhm.
Għax mhux qed idur. Għax mhux qed idur u jibda jaqat. Wara tmin sigħat, jekk inti il-ġisem xi ħadd jaqilbu wiċċu jekk kien wiċċu 'l fuq jaqilbu wiċċu 'l isfel. All right? Il jekk kien wiċċu 'l fuq qabel, id-demm ħaj jinżel l-isfel, ħaj jiddepożita by, by gravity. Eh, peress li fih il-ħadid għandek il-hemoglobin, it's heavier, allura jiddepożita iktar l-isfel. Xin jibda jaqat, wara 8 hours, Jekk inti l-ġisem ta' qilbu wiċċu 'l fuq jew wiċċu 'l isfel whichever li kien qabel, il-koagulazzjoni li jkun hemm mad-dar ma timxix għal fuq quddiem. Allura jekk jiena nsib ġisem with hematomous jew coagulation wiċċu 'l fuq u coagulation fuq quddiem, fuq sidru, awtomatikament ngħid dal-ġisem ġie mċaqlaq. Alright? Bilfors. Issa. Minħabba li suppost qiegħed fejn mhux qed tara. Fejn, eżatt.
Għax il-gravità Għax il-gravità tieħed l-isfel.
Mela minn hemmhekk għandek il-rigor mortis. Eh, sorry, għandek il-livor mortis. Livor mortis. Livor. Rigor mortis, il-ġisem wara ċertu żmien jibda jibda l-extremities jibdew jibbisu. Issa depending kemm ikollok rigor, ebusija fl-idejn u fil-extremities, sewwa, jiddetermina wkoll hemm rati differenti ta' kif tista' tistabbilixxi kemm ilu mejjet. This is more approximate than estimation of time of death, li hija ħafna iżjed preċiża. Għalfejn għalfejn jibid il-ġisem? Għax biex trid ħafna enerġija, tipo biex il-muskoli Jibdew jaqdu, minħabba li d-demm jaqgħad. Sewwa. Jibda jaqgħad biex ma dan, x'ismu, jibda.
Ma xi kawża dik l-irbużija?
Il-fattur tad-demm nifissu, tal-ġisem innifsu, jifieri m'għandek l-ebda ċirkolazzjoni ta' xejn. All right? E jibda jibda jiddeterjora. Awtomatikament jibda bil-mod wara ċertu żmien imbagħad wara 24 hours dik l-ebusija terġa' tibda tmur lura. U jerġa' jiġi jerġa' jiġi flaccid. Flaccid. So. So that's another aspect that them. So, rigor livor rigor mort rigor mortis u livor mortis. Livor mort eh, livor mortis u rigor mortis. Okay. All right.
Issa Għandek ukoll jekk persuna inqatel b'ħafna forza, u allura l-persuna kien qed ibati ħafna fl-aħħar minuti, quite often ikollok cadaveric spasm, jiġifieri jekk il-ġisem kien qed jirreaġixxi, Jekk idejh ikun qiegħda hekk qabel eżatt kif miet, tibqa' hekk, ma ċċaqlaqhiex għax tista' tiftaħha. That's cadaveric spasm. Again, that is an indication of tal-kundizzjoni tal-ġisem kif kien. So dawn huma kollha fatturi ta' eżamijiet tal- Da jekk ikun il-ġisem ikun maqbud f'xi taqtigħa qabel ma miet. Eżatt, eżatt. Pereżempju, jekk ikun qed iżomm sikkina, pereżempju, biex jiddefendi ruħu, x'int tmur teżaminah, dik is-sikkina ma tkunx tista' tiftaħlu subgħajh biex toħroġ ilu minn idejh. Għax it's gripped. U it's gripped b'ċertu qawwa. ċertu qawwa.
Mela, tlaqna?